Елның иң гүзәл, хуш исле, җилле, кояшлы җәй аенда без Оренбург өлкәсе Каргалы авылына килеп төштек. Билгеле, аның сәбәбе бар. Сез бу хакта тапшыруыбыз барышында аңларсыз. Ә башта тау дулкынына җайланып утырган, елгалары шифа бирә алган, Тарихы, шәхесләре белән дөньяга танылган авыл ышыгына узыйк. Сүз дә юк, кая гына барып чыксак та, менә без э, тарих турында кызыксынабыз. Рафаэль абый, менә э, Каргалы авылының тарихын сездән дә яхшы белүче юктыр. Без бит инде 1745 елны бойлар сабасыннан чыккан халык. Бабай менә шушы урынга 200 гаилә Алып килгән канал матур урыннар, Сакмар буе җыелган, минемчә, шул хәтле тәвәккәл, Каяр егетләр монда җыелганнар. Авылга нигез салучы Сәгыйть Хаялин халкыбыз тарихында күркәм эз калдырган шәхесләрнең берсе. Россия һәм Урта Азия Казахстан арасында сәүдә юлларын урнаштыру өчен Казан өязеннән 200 гаиләне Каргалы тау итәгенә күчереп алып килгән ул. Бабай 1750 нче елда биш меңлек караван ебәргән Индиягә. Аңарсы инде ул Хива, Бухара, ул якларда бик күп йөргән, сәүдә иткән. Беренче гильдия сәүдәгәр, нәрсә аңа әйтәсең? Шулай итеп, ул яклар билгеле. Татар Каргалысы, иң элек Сәет бистәсе Оренбургтан 18 чакрым ераклыкта урнашкан. Авыл аша Сакмар, Каргалы елгалары агып төшә. Шуңа да күп кенә халык өчен авыл Каргалы буларак билгеле. Язма чыганакларда Оренбург Каргалысы дип тә бирелә. Аннан билгеле сәүдәгәрләр, эре меценатлар, Идел һәм Урал буйларында мәктәп-мәдрәсәләр тотучылар чыккан. Бу инде и беренче и авылның. Үткән генә гомер, калган хәтер сахраларда искән җил кебек, ди. Монда мин Малай чакта ике этажлые, өстә өченче этажы агачтан булган. Татар авылларының йөзен менә шушындый өч гасырлык йортлар да саклыйдыр. Ә бит әлеге Каргалы авылына нигез салучы Сәгыйть бабай тагын 38 татар авылын булдырган. Монда беренче мәчет 1749 елда төзелә. Мәчет имамы Габдессәлам Уразмөхәммәтов Арча районының Ташкичү авылыннан күчеп килгән була. Аның оныгы Татар шигърияте классигы Әбелмәних Каргалый. Шул ук авылда Габдерәхим Утыз Имәни, Валид Ишан, Ишнияз Бини Ширнияз, Хибатулла Сәлихов кебек мәгърифәтчеләр һәм шагыйрьләр дә яшәгән. Каргалы мәктәп мәдрәсәсендә Россиядә беренче рәсми мөфти булган Мөхәммәтҗан Хөсәенов та укый. Хәзер без Каргалы авылының иң озын, иң үзәк сәүдә урамында. Аның озынлыгы 2 чакрым. Революциягә кадәр чит илләр белән элемтәдә торучы Каргалы авылы сәүдәгәрләренең саны күпкә артыграк була. Оренбурдан, если ул вакытта 64 сәүдәгәр булса, бу нидән 951 мең сәүдәгәр булган авылда безнең э, Сәгыйть бистәсендә. Ул Им э, мал белән шиткәннәр. Шуларның берсе танылган сәүдәгәр Әхмәт бай Хөсәенов. Аның кибет сарайлары бүген дә сакланган. Кайчандыр 9 мәчете, мәдрәсәсе, 13 меңнән артык халкы булган Каргалы авылы тарихта үз урынын тота. Без Каргалы авылының иң тарихи урыннарының берсендә дисәк ялгыш булмас. Менә бу коймалар 19 гасырга карый. Гомумән, Каргалы авылында өч зират бар һәм алар бик күп тарихны саклый. Әлеге зиратның беренче кабер ташлары унсигезенче гасырның уртасына, ә зират корылмалары унтугызынчы гасыр башына туры килә. Без хәзер торабыз шушы авылнга нигез салган Сәгыйть Гаит улы Хәялинның менә кабер ташы аның. Монда Русча әйткәндә фамильный склеп безнең Хәялиннарның. Татарча тербә була иде. Монда безнең әбиләр, өч хатыны булган аның. Алар күмелгәннәр. Үзе. Бер-ике улы да булгандыр. Абдулкарим, ниләр. Мин үзем Сәгыйть бабайдан унынчы буын. Менә хәзер ине Әтисе билгеле, бабае билгеле булды. Мин уникенче булып чыгам.
Өстәрәк шундый ук таш корылмасы. Бу Петр беренченең тәрҗемәчесе генерал Котлымөхәммәт Тевкилевның хатыны Хәдичәнең кабер ташы. Баштан ничек ясалган, ана шул көе сакланган. Хәзерге вакытта Татар Каргалысында 4 меңнән артык кеше яши. Өч мәчете, урта мәктәбе бар. Авылның төп урамнары Габдулла Тукай, Муса Җәлил исемнәрен йөртә. Әле күпме ачылмаган, язылмаган, ишетелмәгән үткәне бардыр. Ә менә бүген без аны тагын бер кат Сабан туй күренеше аша дөньяга баян итәбез. Тик аңынчы авылның бер гаиләсенә кереп чыгыйк әле. Милли бәйрәмебез алар өчен яшәү рәвеше дисәк, ялгыш булмас. Сабантуй сезнең өчен нәрсә ул? Бәйрәм, беренче бәйрәм, халыкның күңелен күрәбез. Бөтен күңеле белән сәнгатькә бирелгән, шуның аша тәрбия кылучы Малик абый Халиков инде 45 ел дәвамында авыл Сабан туен алып бара. Кемгә ничектер мин э, аңа авырсынмадым. Э, менә ни әйтәләр бит инде сценарий кирәк дип, Бер-ике ел, бәлки, мин аны теге сценарийга караганмындыр инде, кәгазьгә. Ә миңа ул менә ятлаган бер шигырь кебек, Халык бәйрәме безнең сүнмәсен иде, бетмәсен. Ул дуслыкны ныгыта, бердәмлекне ныгыта, Шуннан арада батырлар килеп чыга. Сабантуй көне карасаң, бөтен егетләр, малайлар, ирләр кәләпүштә йөри. Һәммәсе матур киенгән. Бәхет, шатлык, озын гомер телим һәм бәйрәм беркайчан да сүнмәсен, үлмәсен. Бөтен халык бәйрәме Сабан туен алып бару читтән караганда гына җайлы кебек. Шунсы мөһим, аны бөтен кеше дә булдыра алмый. Малик абыйның хатыны Наилә апа, мәсәлән, мин рәхәтләнеп ризык әзерлим, шәл бәйлим, ди. Ну, иң яраткан эшем шул инде. Ашарга пешерү. Әйе, әйе, һәм шәл бәйләү шул хәтле. Ә бит ул да безнең гореф-гадәтләребезне саклаучы, киләчәк буынга тапшыручы. Менә Сабан туй алдыннан әзерләнә торган милли ризыклар пешерелә. Мин сезгә Татар Каргавысының иң зур, иң әйбәт, иң тәмле бәлишен пешереп күрсәтәм. Вакыт әз буларак, мин сез килгәнче бәлишнең камырын басып та куйдым инде. Бер стакан суга, йылы суга, бер генә чәй калагы коры чүпрә салам, ике стакан май салам. Шуннан соң тоз, әз генә песок и камырны каты итеп басам. Эчлек өчен шакмаклап вак итеп туралган бер таба бәлешкә безгә кило ярым, кило 800 ит кирәк. Ит симез булырга тиеш. Бер бәлешкә мин стакан ярым диге салам. 200 грамм суган кирәк тә кирәк инде. Бер Стакан шулпа хәзер китереп салам. Артыгын менә шулай иттереп ыклау белән киссәм дә алам. Инде хәзер ишлекне салам. Менә тишек тишәм уртада. Күкәй белән сөтне тугладым. Матур булсын өчен өстенә сөртеп алам. Безнең бәлешебез хәзер әзер. Без аны сәгать ярымга мичкә куябыз. Шушы каргалның дөге бәлеше. Менә шулай иттереп куябыз да кунакта безнең Кош ите куела. Без тәлгә менә шулай иттереп бирәбез һәрбер кешегә. Халыкларыбыз исән-сау яшәсен, татулыкта яшәсен!
Бу гаиләдә һәр зур бәйрәмне бергә җыелып уздыралар икән. Иртәгә безнең авылда бик зур бәйрәм була. Ул бәйрәмнең исеме ничек?
Сабантуй.
Сабантуй. Борыннан килгән бәйрәм ул. Аны бик матурлап каршы алганнар. Юл буена әзерләнгәннәр, кызлар яулыклар чиккәннәр. Мин исәнлек телим балаларыма, оныкларыма. Көн дә, бер көн дә калмыйча, әнә шул теләкләремне телим. Бабаем исән булсын, ул миңа шул хәтле терәк, шул хәтле Ходай исәнлеген бирсен аның. Без, Аллага шөкер, бик матур яшәдек. Мин уйлыйм, Каргалда Бәхетле семьяларның берсе гаиләсе ның берсе бездер дип бөтен кеше дә шулай ди. Сез бик бәхетле Наилә Сафиевна диләр. Наверное шулайдыр. Булганына куанып, балалары, оныклары белә горурланып яши алар. Шуның белән үрнәк, бәхетле дә.

Исәнмесез, яшибез без, Аллага шөкер. Сабантуй ул кешеләр төрле үзләренең эшләрен бетергәннән соң, чәчүләрдән соң ял итә торган бәйрәм. Бик зур бәйрәм, безгә ул бик ошый, без аны бик яратабыз. Без монда үзебезне дә күрсәтергә килдек. Нәрсә эшлисез сез? Без кунаклар каршылыйбыз. Әйе, җырлыйбыз, биибез аларга, күрсәтәбез үзебезнең авылыбызны. Авыл бик тырыш халык яши безнең авылда, данлыклы. Шәл бәйләү дисеңме, агач эшләре дисеңме, чигү дисеңме, безнең халкыбыз э, бөтен эшкә дә оста. Шал бәйләү һөнәрен әбиләребез, әниләребез бәйләделәр, шулардан безгә калды. Безнең кызларыбыз, киленнәребез дә бәйли. Әти, әти бәләкәй чактан әти занимация итә иде, шуннан бирле үзем дә занимация итә башладым. Ышый, агач эше, агач, агач ышый.

үзебезнең районыбыздан, республикабыздан, Кумар районыннан э, үзебезнең подворьелар белән шушы Оренбург Сабантуена килдек. Безнең Сабантуйга килгәндә инде безнең халкыбызның иң зур бәйрәме, иң матур бәйрәм, халкыбызны җыя торган, э, кыр эшләре беткәч, аны билгеләп үтә торган, туган тумачалар җыя торган зур бәйрәм.
Татар халкы һәм Барлык Россиядә, бөтен дөньяда яшәүче татарларны шушы Барабичкин гармунчылар ансамбле белән тәбрик итәм. Аларга озын гомер шатлык теләп, тагы да сәбәт туйларыбыз ямьле, матур гөрләп, бөтен дөнья буйлап таралсын.
Дала буйлап чапкан ялгыр атлар, ут чәчрәткән алмаз суяклар, бабайлардан килгән васыят итеп,

Шундый Оренбург өлкәсе шундый әйбәт, матур, чәчкәләр ата, шундый үзгәрде хәзер. Кунакка килегез, татарлар, казаннар, бөтенегезне дә яратабыз. Пенза өлкәсеннән килдек 35 кеше. Президент биргән автобусга утыртып, ана телен укытучыларны, авыл эшмәкәрләрен, э, китердек сабан туйга сабан туй ул җырлау бию генә түгел халыкның җоны тәне покой булса кеше дөньяда яхшыдырак тери тора елмаебрак яхшыграк тырышып эшли һәм кирәккән вакытта илне дә яхшыдыр ул кеше саклый бу сабан туйга мин аеруча рухланып килгән идем башыннан ук чөнки оренбур ул гомер гомергә татарның э, оеткысы булган үзәге булган, тамырларының үзәге булган. Менә шушы Сабантуй бәйрәме бүгенге бәйрәм шушыларны яңадан раслады. Күңелем орына сиңа данлы төбәк Оренбур. Илгә мәгърифәт өстәүче Мәңге гүзәл, мәңге нур. Кораб булып йөзеп килә, сүнмәс шөһрәт, сүнмәс дәрт. Халкымның мөкатдәс сазы, биек шагыйрь Дәрдмәнд. Шундый асыл илгә килүебез белән шул хәтле бәхетле. Әгәр дә без 6 бөтен Россия сабан туе булмаган булса, Оренбург җиренең шушындый да бай, шушындый да булдыклы халкын белмәгән булыр идек. Ничәмә еллар бөтен җирләрдә җөргән, сабан туйларны күргән кеше буларак мин әйтә алам, Оренбург халкы Искиткеч ачык, җылы һәм сагынган. Кырда ява югыйсә. Яңгыр ява, кояш чыга. Менә халкы да шундый табигате шикелле бер гөрләп китә, бер биеп китә, бер җырлап китә. Шуның хәтле күңелле, шуның хәтле э, күңелдән булган бәйрәмнәр Күбрәк булсын иде.
Сәйяр, нур, сайрар үрләреңдә күңелләрне тетретеп, туып чыкты бер могҗиза. Милләт күрке театр.